Bagwera ba puku, lehono re il'o lebelela sereto sa rena sa Ke Llela go Wena. Re il'o lebelela mothalothetho ka mothalothetho. Ke tšere mašego a magologolo. Ke hlabile fase ka khuru. Ke feditše masegare a masomesome. Ke itimile tšohle ka thapelo. Pelo ya ka e šulafetše šulafadi. Mothalothetso wa mathomo o gatelela taba ya gore o re ke tšere mašego a magologolo, o ra gore o tšere lebaka le le telele a rapela. Ke tlhabile fase ka khuru, tlhaba fase ka khuru ke seka se tšwa mo tabeng ya gore go tlhaba fase ka khuru e no ra taba ya gore o be a rapela. Ke feditše masegare a masomesome, o ra gore o feditše matšatši a mantši a itima dijo ka baka la thapelo, a sa je ka lebaka la gore a nyaka dithapelo tša gagwe di phethagala. Pelo ya gagwe e šulafetše šulafadi, pelo ya gagwe e swabile goba o nyamile. Gona fa ge re lebelela um dithekniki tša theto tše di tšwelelago, re bona poeletšothomi ya senoko gona fa go bušeletšwa senoko sa ke. Ke, ke, ka ge le se bona, gape, gape re bona le morumo kwano kgautši, a šwi ona o tšwelela mo go makgolokgolo, thapelo. Akere morumo kwano ke, eh, kwano ya di, noko tša mafelelo. Fa re bona, eh, go na le kgautši, modu, morumo kwano kgautši. Ke ditlabelo tš, theto tše di tšwelelago mo temathetong ya bobedi. A reng temathetong ya boraro, re be re, Phaphula le Nagalegopane, go ra gore ba be ba sepela dingaka ka mehuta ya tšona. Go gatelelwa kgopolo ya gore ba be ba nyaka thušo nageng ka moka. Re eja ditala bjalo ka dipuli, ka dipudi. Re enwa dihlare ka go fapana go swana le dipudi, go ra gore be ba eja goba ba enwa tšona dihlare Mme dihlare ka go fapane, ba re be re eja ditala, ditala fa e emela dihlare. Borwa re be ba eja dihlare tša go fapana, bjale ka dipudi. Ke tshwantšhišo. Sereti se swantšha dijo tšeo ba bego ba di ja le tšeo di lewago ke dipudi. Re enwa re sa fetša meroto. Ba enwa dilo ka moka tšeo ba bego ba di fiwa, e bile ba enwa tše dingwe godimo ga tše dingwe. Ka kholofetšo ba beelwa. Pelwanatšhwana. Ba holofetša gore go tla loka. A re lebeleleng ditlabelothetho goba tšona dithekniki. Re na le tshwantšhanyo, bjalo ka ge ke tlhalositše, re e bona ka gore re eja ditala bjalo ka dipudi. O swanetše o re ke tshwantšhanyo, e tshwantšha dijo tšeo ba bego ba di ja le tšeo di lewago ke dipudi. Gape-gape re bona go ba re Re bona sebokantšu se sona se gatelela taba ya gore ba be ba na le kholofelo ya go ba ya gore ba tla hwetša thušo. Ke ditlabelothetho tše re di hwetšago mo temathetong ya bobedi. Temathetho ya boraro, Legare ka ka mašomepeolo la sega sesego sesego sa gona ka go maka dithama, Dipilisi ra kumišwa bobedi gona fao, kholofedišo ya gona ya ba kholofedišo. Gona fa re bona go tšwelela tša kgopolo ya gore ba ile ba gaiwa ka magare a bogale, ke mothalotheto wa lesome, ba thabišwa kudu Sesego, Sesego sa, sa gona ka go maka dithama, o ra re ba thaba kudu. Re bona poeletšo gare ya lentšu gona, gona šiona, e bile šiona e tšwelela mo methalothetong ye latelang, ke poeletšo gare ya lentšu. Gape, gape ba hlalosa gore dipilisi ra komišwa bobedi gona fao, yena le motho wa gagwe ba nwešwa dipilisi, go ra re ba itšwa dingakeng tša Sekgowa fao ba ilego ba fiwa dipilisi. Kholofedišo le gona ya ba kholofedišo, le gona fao ba fela ba holofetše. Re bona go bušeletšwa lentšu šilo lona, kholofedišo, kholofedišo. Re bona poeletšo gare. Um, ke ditlabelo tša theto tše di tšwelelago mo tema thetong ye ya boraro. Gape gape o re, Re rile go bona lebalana le fetile, Go ra gore mosadi o ile a fetšwa ke kgwedi, go ra gore o be a imile. Lethabo la ka ka le, lethabo la ka ka lethabo. Go ra gore go ile gwa ba le lethabo le legolo. A ke re la bona? Lethabo le lethabo go bušeletšwa lentšu fa. Meduduetšo ya go maka dithaba, go ra gore go ile gwa ba le lethabo le legolo, gwa ba le legowa. Batho ba ile ba thaba, goba bona balekane ba ba ile ba thaba ka ge be go bonala gore go tla ba le seo se bonagalago, ya swarwa ya legodimo ka diatla. Re bona eh, mothofatšo, ba re ya swara le legodimo ka diatla, go ra re meduduetšo ya gona e ile ya swara le legodimo ka diatla. Se sengwe gape seo re se bonago, ba re meduduetšo ya gona ka dithaba ya swara le legodimo ka diatla. Ge le ka bona fa, ke mohlalo mo botse wa Enjambment, Enjambment ke fale e leng gore kgopolo e thoma mothalothetong ya fetela mo mothalothetong wa go latela. Le fa re bona kgopolo ya gore lethabo la batho ba le ile la golela godimo mo e leng gore le ile la fihla um malekelekeng goba kwa godimo ko ntlhoreng. Um kgwedi senyane ya tlhoka swele, nako ya go belegwa ya ga ngwana ya fihla. Go phadilwe ke go goma tseleng. Go goma tseleng ke ge mosadi a ka re a tshwanetše gore a belege, mpa ya senyega. Ke gore a se, a se belege. Ngwana a hlokofala pele a belegwa. Ba re mpa, ba re ke gona go boya tseleng. Ba re go phadilwe ke go goma tseleng. Go ra gore seo mosadi yo a se belegweng, o phadile ke basadi ba e leng gore Ba gomile tseleng ba paletše ke go belega. Go tla ga ngwana ga se gwa ba thabiša. Re bona morumo kwano putla gona fa, re bona nng le nng, a ke re la bona, tseleng, gape gape re bona patleng, la e bona, phatleng. Eh, a latolwa le ke mmagongwana. Mmagongwana a se a mo amogele, a se amogele leseana leo. Ke motho mang wa leihlo phatleng? Ngwana o belegwe a na le leihlo mo phatleng. Re bona potšišoretoriki. Potšišoretoriki fa e gatelela kgopolo ya gore lesea leo le be le sa itekanela, le be le na le bofokodi, o tlile a na le, leihlo mophatleng. Ke tau mang ya ye lena ge le di bona? Ke motho wa mohuta mang wa go tšhoša? Re bona Puichio Rotori ke no gatelela taba ya gore ngwana yo o tšweletše e le gore ga a itekanela, o a tšhoša. Ge e ba thapelo ye ke ge e ba thapelo ya ka e bile seo, aowa Morena, a fole. a fole bjalo ka ge ke letše go wena, ke sa llela go wena, Morena. Nna ke sona seo ke bego ke se rapelela. Nke ngwana a ka ba kaone, go swana le ge sereti se be se mo kgopela, a fole, go swana le ge sereti se be se mo, se mo Se mo kgopele. Gona fa re bona thaladi. Thaladi ke leswao le lekhwi ke fao e le gore le tlemanya methalotheto ya go latelelana. Gape-gape re bona kgokanyi. Kgokanyi re e bona ge ba re a fole, e e fetša lefoko ka mo, gape-gape e thoma lefoko le lengwe ka mo mothalothetong wa bo masomepedihlano. Gomme kgokanyi ye e gatelela kgopolo ya gore lesea Le le fole le se sa tshwenywa ke selo. Gape-gape re bona morumokwano tia, gona fa, re bona morumokwano tia, e, re bona wena le ena. E, mo re bona mantšu a go fapana, fao e leng gore dinoko tša mafelelo di a tshwana, le tumannoši ya pele ga senoko sa mafelelo di a tshwana. A ke re la bona? Ke. Eena, ke tumanoši ya senoko sa pele ga sa mafelelo, di a tshwana, le seno, senoko sa mafelelo se sona, di a, di a tshwana. Ka fao re rego ke morumo kwano, tia. Se ke sona sereto sa rena sa, ee, ke llela go wena, lena yoatšeka barutwana, sepelang le yo lebelelang sebopego sa ka ntle sa sereto. Sepelang le yo lebelelang moko, gore na moko wa sereto O bolela ka nna ke tlhalositše dilo tše bohlokwa, lena sepelang le yo lebelelang moko wa sereto, sepelang le yo lebelelang gore na sereto se ke sa mohuta mang, le dilo ka mokana ga tšona. Ga se gore ge ke dirile so, ke no ba ke lebeletše tše e leng gore lena di ka le tshwenya. Ke lebelela ditlabelo tša theto, lena sepelang le yo lebelelang moko wa sereto, Sebopego sa ka ntle, maikutlo a moreti, a sereti, maikutlo a gago bjale ka mmadi, le tše dingwe. Gomme Ke re, le se ke la lebala go dira se. Se ka la lebala go dira se. Re kgopela le subscribe go di-video tše dingwe tšeo di ka le holago. Le subscribeng, go na le di-video tše dingwe tšeo.